Ech fänke vläicht un mat enger kuerzer Presentatioun vun de Leit, déi hei vir sëtzen, datt Der och wësst, mat weem Der et ze dinn hutt. Hei zu menger, zu menger Rietser sëtzt de Patrick Urt, President vum Syndikat Handel vum OGBL, hannert him de José Gonçalves, Secrétaire central adjoint vum Syndikat Handel, d'Pauline Merson, och Secrétaire central adjointe vum Syndikat Handel, an zu menger Lénker sëtzt d'Jennifer Bintner, eis administrativ Assistentin. Mir hunn déi Pressekonferenz aberuff, nodeems mer haut de Moien eng Campagne lancéiert hunn, eng Campagne, déi Eise Commerce, eis Aarbechtsplazen, eis Zukunft intituléiert ass an déi, wéi den Numm et dann seet, ëm d'Aarbechtsplazen an d'Zukunft vum Secteur Commerce geet. Mir haten haut de Moie fir déi Campagne ze lancéieren, hate mer e Meeting mat 60 Delegéierten a Militanten aus dem Secteur, natierlech mat alle sanitäre Restriktiounen, déi een am Moment esou muss anhalen. 60 Delegéiert a Militanten aus dem Secteur, dat ass relativ remarkabel am Handel Matzen an der Woch wëll, Dir kennt alleguer den d'Thematik vun den Aarbechtszäiten, déi e bësse komplizéiert bei eis sinn. Dat weist, dass e reellen Interesse do ass um Sujet. Virun allem hu mer och am Fong just intern dofir mobiliséiert. Dat heescht, mir ware scho relativ zefridden och domadder, wéi dat de Moien ausgesinn huet. Déi Campagne, mir lancéieren déi Campagne an et ass e Sujet, wou mer vläicht schonn vereenzelt mat een ze dinn haten dozou. Wëll mer feststellen, dass d'Situatioun am Eenzelhandel zu Lëtzebuerg komplizéiert ass an wëll mer dovunner ausginn, dass déi Situatioun och an den nächste Wochen a Méint wahrscheinlech nach méi komplizéiert wäert ginn. Mir hunn natierlech de staarken Impakt vun der sanitärer Kris mat enger Fermeture vun zwee Méint vun enger ganzer Rei vu Geschäfter, déi déi Zäit natierlech och kee Chiffre d'affaires konnte generéieren. Mir hunn aktuell zwar d'Geschäfter, déi op sinn, mee mir hu sanitär Mesuren a Restriktiounen, déi mer voll a ganz ënnerstëtzen, wëll ech do ënnersträichen, mee déi natierlech och en Impakt hunn op d'Frequentatioun. Mir hunn den Télétravail, deen deelweis och en Impakt huet, grad a Quartieren ewéi Kierchbierg oder Cloche d'Or. A mir hunn allgemeng e relativ anxiogént Klima, wat natierlech dozou féiert, dass d'Leit vläicht e bësse manner och Loscht hunn, d'Weekender an den Akafsgalerien oder an de Stadzentren ze verbréngen. Dann hu mer natierlech och weider nach Abousse beim Pouvoir d'achat, zum Deel duerch de Chômage partiel, wat och en Impakt op de Secteur huet. Mee d'Problemer am Eenzelhandel, an dat ass eis wichteg z'ënnersträichen, d'Problemer déi gëtt et net réischt säit der Coronakris. Si gi vläicht elo e bësse verschäerft an accentuéiert duerch déi Coronakris, mee si hu scho virdru bestanen zum gréissten Deel. Mir hunn ee groussen zentrale Problem, an dat ass e Problem, dee mer elo an deene leschte Wochen a Méint och ëmmer erëm gesinn hunn, bei all Fermeture mat där mer ze dinn haten, dat sinn d'Loyeren. Et ass elo keen reng Commerce-Thema, mee d'Loyeren am Commerce sinn awer och e grousse Problem. Mir hu Loyeren, déi bis zu 180 Euro de Meter carré kënne goen am Stadzentrum. Mir haten déi ganz Problematiken och wärend der sanitärer Kris, wärend dem Confinement mat de Loyeren, déi do awer ze bezuele waren, wou verschidde Proprietären dann och Geste gemaach hunn, anerer awer net, wat och deelweis zu Mécontentement gefouert huet bei de Commerçanten. Mir hunn den Impakt vun der Digitaliséierung, ee Prozess, deen duerch déi Corona-Kris massiv verschäerft ginn ass an acceleréiert ginn ass, wou mer et mat Risen ze dinn hunn, déi eise Geschäfter am Fong, an dat muss een dann och esou gesinn, déi eise Geschäfter am Fong eng deloyal Konkurrenz maachen, manner Steiere bezuelen, manner Onkäschten hunn, net déi Loyerskäschten hunn, déi ee Buttek hei zu Lëtzebuerg huet, déi gréisstendeels aus dem Ausland kënnen operéieren. an déi och net dofir un lëtzebuergesch Loun an Aarbechtsbedéngunge gebonne sinn. Mir hunn da weiderhin am Secteur eng ultraconcurrentiel Situatioun. Mir sinn op éischter Plaz an Europa, wat d'Zuel vu Meterkareeën pro Awunner ageet. Mir hunn 1,2 Millioune Meterkaree Surface commerciale hei. Mir hunn iwwer 20 gréisser Akafsgalerien. A mir gesi ganz kloer, dass déi lescht Galerien, déi elo opgemaach hunn, vill manner gutt funktionéieren, wéi dat vläicht emol an der Zäit de Fall war. A mir gesinn och, dass déi Galerien d'Commercen an de Stadzentren oft beschiedegen. Mir hunn dann och ëmmer méi Commercen, déi hiert Dieren zoumaachen an de Stied, mee och an de Galerien. Also wann ech vu Stied schwätzen, dann Mir sinn hei zu Esch. Wann een hei enker duerch d'Uelzechtstrooss geet, dann kann een dat selwer gesinn. Do ass esou gutt wéi alles mëttlerweil zou an et geet ëmmer méi zou. An der Stad ass eng Strooss, déi do och ganz staark betraff ass, ass d'Avenue de la Gare. Ech kann Iech enker e puer Nimm opzielen vu Geschäfter, déi elo an der Lescht entweder Faillite gemaach hunn oder en cessation d'activité waren oder Geschäfter zougemaach hunn. Mir hunn d'Chaussures Vedette, déi Faillite gemaach huet, d'Chaussures Goedert, déi ugekënnegt hunn opzehalen, Mucamaïeu, déi Faillite gemaach hunn, Kiddilis, déi an enger Procédure de redressement judiciaire sinn. Mir hunn. Op der Gare, den H&M, de Veritas, déi zougemaach hunn. Mir hunn elo, dat ass déi lescht, rezentsten Info, virun zwee Deeg krute mer déi, den C&A, deen an der Avenue de la Gare zou mécht, op der Stad. Mir hunn hei zu Esch den Ici Paris XL, dee wäert zoumaachen. Mir hunn den, hei och, och hei zu Esch, de Claudias Sträter, deen zougemaach huet. Mir hunn Un Jour Ailleurs, déi Faillite gemaach hunn, a sou weider. Also et sinn eng ganz Partie. där Nimm, déi esou am Ëmlaf sinn. A wa mer vu Fermeturë schwätzen, muss ee leider och dovunner schwätzen, mir schwätzen dann och vun Jobs, déi verluer ginn. Net ëmmer. Verschidde Fermeturen, grad déi gréisser Gruppen, wann ech elo d'Beispill huele vun H&M zum Beispill, wann déi e Geschäft zoumaachen, kréien déi et vläicht nach hin, fir d'Leit anzwousch aneschters dann hinzesetzen. Mee alles, wat méi kleng Strukture sinn, do ass dat schonn vill méi komplizéiert. Dat heescht, do hänken dann ëmmer och mënschlech Schicksaler drun. Do si Leit hannendrun, déi sech grad elo, matzen an der Kris, dann ouni Job erëmfannen, an engem Secteur, wou et ganz schwéier ass, Jobs ze fannen am Moment, ausser elo an de Supermarchéen. Dofir si mir der Meenung, datt de Moment elo do ass, fir aktiv ze ginn a fir och proaktiv Mesuren ze huelen, fir deem entgéintzewierken. Den Eenzelhandel zu Lëtzebuerg, dat si 25.000 Aarbechtsplazen, déi gëllt et ze pérenniséieren. Et geet ëm d'Iwwerliewe vun eise Geschäfter an et geet ëm d'Iwwerliewen och vun den Jobs an deene Geschäfter. Dofir hu mer dann eben de Moien déi Campagne lancéiert, déi sech am Fong ronderëm sechs Propositiounen dréit, sechs Propositiounen fir d'Zukunft vum Handel, vum Eenzelhandel zu Lëtzebuerg. Well mir eis, also mir sinn als éischt Gewerkschaft am Land an am Secteur, gesi mir eis och als eng Force de proposition. Dat heescht, mir sinn och der Meenung, datt et och un eis ass, Proposen ze maachen, Fuerderungen op den Dësch ze leeën, fir d'Zukunft vun eisem Secteur ze garantéieren. Ech schécken nach eppes virwech, dat ass elo net Deel vun deene sechs Proposen, mee dat encadréiert déi sechs Proposen. Mir fuerderen, an dat ass eis och ganz wichteg, dass déi Propose sollen diskutéiert ginn am Kader vun eppes, wat mir Zukunftsdësch Commerce nennen, wat e bëssen een Dësch wär, wou all d'Acteuren am Fong, déi mam Secteur ze dinn hunn, giffen, kéinten zesummekommen an iwwert d'Problemer an d'Léisunge vun deene Problemer schwätzen. Mir gesinn, mir gesinn déi Propos natierlech an der Linn vun deem Lëtzebuerger Modell vu Sozialdialog, wéi mer e kennen. Mir gesinn zum Beispill a Secteure wéi der Aviatioun elo, dass dat funktionéiere kann. An eisem Secteur ass och Urgence a mir sinn der Meenung, dass dofir och do esou ee Modell misst, misst agesat ginn. Parallel zum Lancement vun eiser Campagne froe mer dann och elo Entrevue bei de Ministeren Delles a Kersch, also Delles, deen zoustänneg ass fir den Handel, Lex Delles, deen zoustänneg ass fir den Handel, an Dan Kersch als Aarbechtsminister, deen och direkt concernéiert ass. A mir froen och dann eng Entrevue bei der CLC un, also dem Patronatsverband aus dem Commerce. Ech giff dann iwwergoen zu eise sechs Proposen, déi der och erëmfonnt, bon, an eisem Pressedossier respektiv an eisen, an eise Broschüren. Déi éischt Propose ass eng Propose, déi et am Fong scho laang gëtt, déi mer awer dës Kéier elo erëm accentuéieren. Dat ass déi vun engem sektorielle Kollektivvertrag am Handel. Mir hunn am Handel bis elo kee sektorielle Kollektivvertrag. Mir hunn een an de Garagen, awer net am Eenzelhandel. Dat heescht, mir verhandelen am Fong iwwerall op Betribsniveau. Problem ass, ganz vill Betriber, déi grouss Majoritéit, dräi Véierel, hu manner wéi fënnef Salariéen. An do ass den Taux de couverture vun de Kollektivverträg quasi null, respektiv null. An et ass eis och ressourceméisseg quasi onméiglech, fir an 2.500, 3.000 Betriber fir jeeweils dräi, véier, fënnef Salariéen e Kollektivvertrag verhandelen ze goen. Dofir fuerdere mer e sektorielle Kollektivvertrag. fir Betriber, déi manner wéi 50 Leit engagéiert hunn am Handel. 50 Leit, wëll dat och ënnert d'Definitioun da vun enger klenger Entreprise fält a wëll dat och e bësse sou d'Schmäerzgrenz fir eis ass, ënnert där et fir eis ganz schwiereg gëtt, um Secteur vun der, um Niveau vun der Entreprise ze verhandelen. Et geet eis drëm, e sektorielle Kollektivvertrag ze verhandelen, fir ze erlache ginn, op d'Defie vun der Zukunft virzebereeden, notamment am Kader vun der Digitaliséierung, fir och d'Course no ënnen, de Sozialdumping ze verhënneren, fir d'Aarbechtszäiten ze regelen, do komme mer nach drop zréck, a wëlle mer einfach der Meenung sinn, dass, wa mer dee Secteur wëllen zukunftsfit maachen, dass mer dann och d'Bedéngungen dofir brauchen, an déi leien notamment an der Formation professionnelle. Dat wär eis dann och den Uleis, do den Accent drop ze leeën an sektorielle Verhandlungen. Do gëtt et natierlech nach e anere Problem bei de sektorielle Verhandlungen, dat ass, dass dat, dass dat och legal e bësse méi eng schwiereg Fro ass. Dat heescht, mir hunn am Fong, wann ee sou wëll, mir hunn am, op Betribsniveau kënne mir Verhandlungen ufroen an da gëtt et eng Obligation de négocier a mir kënnen, wa mer, wa mer kee Resultat fannen, kënne mer d'Conciliatioun saiséieren an et kann souguer bis hin zum Streikrecht goen. Dat hu mer net um sektoriellen Niveau. Dat heescht, ech kann haut Verhandlungen ufroen bei engem Betrib, da kann de Betrib, dee muss mat mir verhandelen. De Betrib kann och decidéieren, sech mat enger Federatioun zesummezesetzen an dann mat eis ze verhandelen um sektoriellen Niveau. Mee wann en dat net mécht, hu mir am Fong relativ wéineg Drockmëttelen do, fir dat ze maachen. Dat heescht, dat ass zum Beispill eng vun deenen, ee vun deene Grënn, firwat dass mer och wäerten den Aarbechtsministère, den Aarbechtsminister wëlle gesinn, fir, fir genau doriwwer ze schwätzen. Et ass eis allgemeng wichteg, och an den nächste Méint a Joren den Taux de couverture vun de Kollektivverträg massiv eropzesetzen am Secteur, dat heescht parallel elo zu där Fuerderung vun de sektorielle Verhandlungen, wäerte mir och elo, an hunn am Fong schonn ugefaangen domadder, eng Aart, wéi mer dat nennen, Tarifoffensiv lancéieren, dat heescht, datt mer elo an enger ganzer Rei Betriber wäerte Verhandlungen ufroen an den nächste Wochen a Méint, déi mer dann probéiere wäerten parallel ze féieren a wou d'Zil wierklech ass, nei Kollektivverträg och ze kréien an ofzeschléissen. Den Optakt huet elo gemaach d'lescht Woch Sara, dat heescht do hu mer bei Sara hu mer, Sara beschäftegt 150 Salariéeë mëttlerweil zu Lëtzebuerg a wiisst weider, do hu mer d'lescht Woch Verhandlungen ugefrot. Déi zweet Fuerderung ass dann op engem ganz anere Register. Dat huet mat der Zuel vun de Surfaces commercialen ze dinn. Mir fuerderen ee Moratoire vun dräi Joer op neien Akafszentren an Retail Parks oder wéi och ëmmer. Dat heescht, d'Fuerderung ass am Fong, dass dräi Joer laang keng Autorisatioune méi solle vergi ginn, fir esou Akafszenteren Ze bauen. Esou e Moratoire gouf et schonn enker zu Lëtzebuerg, Enn den Nonzeger an Uganks Zweedausender, an huet dem Secteur am Fong net weider geschuet. A Frankräich ass och esou e Moratoire ugekënnegt, awer nach net reell. De Problem ass einfach, mir erstécken u Surfaces commerciales. Déi, déi do si fonctionnéieren ëmmer manner gutt. Et geet och bei deene Surfacen net ëm de Commerce, et geet éischter ëm Immobilien, also et geet ëm Spekulatioun mat Immobilien. Mir gesinn do e bëssen esou eng ee Positiounskrich, wou jidderee sech probéiert, seng Posi-, seng geographesch Positiounen ze sécheren. An d'Leit tragen dovunner, dat sinn d'Beschäftegt aus dem Handel an d'Buttiker, och an de Stied. Dat muss ophalen. Mir sinn der Meenung, dass eis Commercë Sauerstoff brauchen an dass esou ee Moratoire et vläicht kéint fäerdegbréngen, op d'mannst fir eng begrenzten Dauer, e bësse Sauerstoff ze ginn. Déi drëtt Fuerderung, do fuerdere mer dann och fir eng Dauer vun dräi Joer, fuerdere mer en Gel vun de kommerzielle Loyeren, also e Loyersstopp dräi Joer. Also déi zwee Mol ass jo dräi Joer, ass einfach well mer mengen, datt, wann ee elo déi sanitär Kris hëlt, wann ee kuckt och d'Konsequenze vun där sanitärer Kris an esou, menge mer, datt dräi Joer de Minimum ass, deen ee brauch, fir datt de Secteur iwwerhaapt mol erëm kann op d'Been kommen. Mir gesinn, dass de Loyer ëmmer erëm en ausschlaggebende Facteur ass bei alle Fermeture quasi. Elo bei där leschter vun C&A, wéi gesot, déi virgëschter annoncéiert ginn ass, och. Mir gesinn, dass am Moment, matzen an der sanitärer Kris, dass et Proprietäre ginn, déi hir Loyere eropsetze weiderhin, wou se jo genau wëssen, wat dann d'Konsequenzen dovunner sinn, also wou ee sech dat jo kann einfach ausdenken. Do ginn et der, wéi gesot, och dann, déi mol net an der Kris, mol net am Confinement et fäerdeg bruecht hunn, e Gest ze maachen. An do sinn et dann och d'Beschäftegt, déi do dann duerno dofir bezuelen an déi da sech deemno wéi op der Strooss ronderëmfannen, wann d'Geschäft zoumécht. Déi Präisspiral am Secteur immobilier ass eben net nëmme Gëft, wat d'Wunnen ugeet. Si ass och wierklech Gëft fir de Beräich vum Handel. A grad vis-à-vis vun den Internetplattformen, déi déi Contrainte do net oder vill manner hunn. Mir sinn der Meenung, datt elo muss gehandelt ginn an datt et wierklech politesche Courage och brauch. Et ass eng schwiereg Situatioun an do musse elo haart a schnell Décisiounen getraff ginn. Déi véiert Fuerderung, dat sinn, dat ass eppes, wat Der am Fong scho e bësse kennt vläicht, dat ass eng, och eng national Fuerderung vum OGBL, déi Deel vun eisem Relance-Programm war, fir, fir eng Sortie de crise, déi sozial gerecht wier. Dat si Bons de consommation publics, dat heescht, dat ass e bëssen nom Modell vun deenen Hotelsnuitéeën, déi ee virum Summer krut als Awunner oder Beschäftegten zu Lëtzebuerg, wär d'Idee ebe fir d'Ekonomie och ze relancéieren, fir d'Commercen zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen a fir och e bësse wett ze maachen deen Avantage, deen den Internet krut huet wärend dem Confinement. Wäert d'Idee do esou ëffentlech Gutschenger erauszeginn fir Lëtz, also Commercen aus dem Land, déi ee kéint a Commercen aus dem Land ausginn. Verschidde Gemengen hunn dat gemaach an dat begréisse mer. Mir gesinn och, datt dat funktionéiert a mir sinn der Meenung, datt dat am Fong e relativ interessant an gutt Instrument wär fir ganz kuerzfristeg den Handel hei zu Lëtzebuerg ze relancéieren. Fënneft Fuerderung ass déi vun engem Plan de maintien dans l'emploi sectoriel fir den Handel. De Plan de maintien dans l'emploi sectoriel, enfin de Plan de maintien dans l'emploi, dat kennt Der vläicht, dat ass en Instrument, wat wat mer oft elo an der Lescht benotzen, mol op Betribsniveau, mol op Secteurniveau. Dat ass en Instrument, wat eis erlaabt, an engem Betrib, an engem Secteur, wou et méi lues dréint, wou et Problemer ginn, wou mer virausgesinn, dass et vläicht an deenen nächste Méint wierklech wäert méi eeschthaft Problemer ginn, wat eis et am Fong erlaabt, fir do Jobs ze retten, fir fir vläicht souguer Aarbechtsplazen ofzebauen, ouni iwwer Licenciementer ze fueren, iwwer Prêt de main d'oeuvre, iwwer e verstäerkten Accès op de Chômage partiel, iwwer Préretraiten a sou weider. Mir hunn d'lescht Woch, net méi spéit wéi d'lescht Woch, hu mer een esou een PME sectoriel ënnerschriwwen, fir fir de Secteur vun de Coiffeuren, de Salons d'esthétique an den Tätowéierer, A mir sinn der Meenung, dass et géif Sënn maachen, dat ze élargéieren op de ganzen Handel. Mir hunn dat zum Beispill am Summer der FEMO proposéiert gehat. D'FEMO, dat ass d'Federatioun, also Fédération de la mode, dat heescht d'Federatioun vun de vun de Moudegeschäfter. Mir kruten do ni eng Äntwert, halen awer trotzdeem dorunner fest a sinn oppe fir all Gespréicher. An dann déi sechst a lescht Fuerderung, dat ass eng Fuerderung, déi bei eis am Secteur ëmmer ganz zentral ass, dat ass ëmmer déi Fro vun den Aarbechtszäiten. Mir hunn e Problem mat Aarbechtszäiten am Secteur. Mir hu ganz flexibel, vill ze flexibel Aarbechtszäiten am Secteur. Mir hu ganz vill Temps partiel-involontären, Et gëtt ganz vill mat Avenanten geschafft, dat heescht, mir hu Leit, déi Basis 20 Stonne Kontrakter hunn an aplaz dass dann, dass se dann méi héich Kontrakter kréien, wa méi Aarbecht do ass, kri se dann op d'Woch kréie se méi héich Kontrakter. Dat heescht, mir ginn dann, mir hu Leit, déi sinn an Basis 20 Stonnen an dann fir eng Woch kréie se 24 Stonnen, déi nächst Woch 32 Stonnen an da rëm erof op 20 Stonnen. Dat heescht, dat ass am Fong ultra flexibel déi ganzen Zäit. Déi Leit wëssen ni, wëssen ni wat, wéi dat nächst Joer fir si ausgesäit. An dat ass e risege Problem einfach bei eis. Mir wäerten och den Accent wierklech dorobber leeën an deenen Tarifverhandlungen, déi elo kommen, déi mer ugefrot hunn, déi Kollektivverträg, do wäerte mer ganz vill a ganz kloer op deenen Aarbechtszäiten do schaffen an ënner anerem op dem Temps partielle schaffen. Dann, bon, wann een Aarbechtszäite seet am Handel, seet een natierlech ëmmer och Öffnungszäiten. Dat ass jo ëmmer erëm de Sujet. Fir de Moment si mer frou, dass dat Thema net op den Dësch komm ass bis elo, a mir hoffen, dass et weiderhin esou bleift. Mir wieren eis ganz massiv a ganz decidéiert géint all Tentative, fir d'Ëffnungszäite weider ze liberalisieren. A mir sinn der Meenung, dass dat erëm eng Kéier just giff deene Groussen en Avantage ginn an deene Klenge schueden. Dat heescht, mir ënnersträichen dat einfach emol eng Kéier au cas où. A mir gesinn do am Moment kee Besoin, weder vu Säite vun de Salariéen nach vu Säite zum Beispill vun deene klenge Commercen. Wéi gesot, mir wären der Meenung, dass déi sechs Punkten a vläicht och aner Punkte kéinten am Kader vu sengem zukünftege Commerce beschwat ginn. Mir proposéieren dat a mir sinn do och, wéi gesot, oppe fir alles. Eis Campagne, déi mer eben de Moie virgestallt hunn, déi wäert elo emol an deenen éischte Woche ganz vill och an de Betriber stattfannen. Dat heescht, mir hunn do Broschüren, déi fannt Der och an der Pressemapp, dat heescht mir Broschüren, mir hunn Affichen, mir wäerten och op de sozialen Netzwierker wäerte mer wäerte mer do aktiv sinn, ënner anerem bon mat engem Video, dee mer muer wäerte lancéieren, mee och mat aneren Aktiounen. Mir hunn déi Entrevuen, déi ech ugeschwat hunn, mat de Ministeren Delles a Kersch, mat der CLC, déi mer elo ufroen. Mir gesinn dann och vir, fir de Black Friday eng Aktioun ze maachen an zwou Wochen. jee no deem wéi déi sanitär Restriktiounen, wéi déi sanitär Situatioun natierlech weidergeet, dat heescht, et ass e bëssen Navigation à vue. Mir gesinn och eng gréisser Aktioun viru Chrëschtdag vir an dann eng grouss Aktioun am éischten Trimester 2021, wann déi sanitär Situatioun et erlaabt. En attendant, wéi gesot, leeft vill elo an de Betriber of. Mir wäerten och ugangs des Joers wäerten mer Informatiounsversammlunge vir a mat de Salariéen Ofhalen, fir och e bësse mol de Bols ze huelen, ze kucken, wat wéi déi Themen, also wat fir Themen do am Secteur vläicht nach wichteg sinn, wéi ee kann erugoen. A mir wäerten eeben elo an deenen nächste Woche ganz staark den Accent och op Kollektivvertragsverhandlunge leeën an eng ganz Rei nei Kollektivverträg ufroen. An da wäert et vläicht och am Kader vun deene Kollektivvertragsverhandlungen och zu Aktiounen kommen. Mir mierken, dass déi Themen, déi mer uschwätzen, dass déi de Secteur fédéréieren, dass se mobiliséierungsfäeg sinn. Dat hu mer och de Moie gesinn. Mir gesinn, dass de Besoin ganz grouss ass am Secteur, dass, wéi gesot, d'Problemer grouss sinn, dass d'Situatioun haart ass. mee dass awer och den Interesse un enger gewerkschaftlecher Präsenz ganz grouss ass. Mir sinn an deem leschte Joer, an deene leschte Méint ganz staark gewuess als Syndikat Handel, ënner anerem vill an deene klenge Commercen. Eist Zil ass et, do weiderzemaachen, weider ze wuessen, d'Tarifbëndung ze stäerken. Do just eng kleng Klamer op, vläicht, wa mer vun Tarifbindung, Taux de couverture vun de Kollektivverträg schwätzen, do gëtt et jo och elo e rezente Virstouss vun der Europäescher Kommissioun, déi och d'Membersstaaten opfuerdert, d'Membersstaaten, déi manner wéi 70 Prozent Couverture hunn, opfuerdert, do och deem entgéintzetrieden an den Taux de couverture eropzedrécken. Dat heescht, mir reien eis och e bëssen dodranner an. A wäerten dat eebe wéi gesot mat ganz konkrete Saachen, mat ganz konkrete Verhandlungen dann och ënnersträichen. Eis Leit de Moie ware kämpferesch, trotz dem Kontext. Dat heescht, mir wëssen, datt mer Mobiliséierungspotenzial hunn a mir wäerten dat an deenen nächste Wochen a Méint ausbauen. Et ass wichteg, datt mer eis elo mobiliséieren, ier et ze spéit ass, datt elo och gehandelt gëtt, datt mer e funktionéierende Sozialdialog op d'Bee kréien an engem Secteur, wou de Sozialdialog oft, wou et oft hapert mam Sozialdialog, wou deen oft net, wou deen och keng esou eng Geschicht huet wéi vläicht an anere Secteuren. Mir wëllen dee Sozialdialog elo zustane kréien, wëll et ganz wichteg ass, dass mer d'Jobs am Secteur pérenniséieren, dass mer d'Geschäfter pérenniséieren an dass et iergendwann enk erëm biergop geet. Voilà.